kĩmera kĩa wĩnyerekia kĩa hũra hũdi akristiano mathiaga makanitha matiganĩte kũhakwo mũhu thĩinĩ wa mũthĩ wĩ ngumo wa gatatũ ka mũhu aya nĩ etĩkia kanitha wa christ the king misheni ya nacũ kaunti ya Kiambu macemanĩtie kũnyitanĩra thĩinĩ wa igongona rĩa mitha na mahoya rĩrĩ gũtongoragio nĩ Father Vincent Kamiri. Ndũmĩrĩri nene kahinda-inĩ gaka rĩu ĩnyerekia na Akristiano makĩũrio kũririkana magerio marĩa Kristo ageririo nginya kũriũka gwake. Na akĩra Ayahudi, hĩndĩ ya mũkwĩrira, hĩndĩ ya mũrahera, ciĩko nĩ ithatũ. Kĩa mbere nĩ mahoya, gĩa kerĩ kwĩhinga gĩa gatatũ kũheana ciĩko cia tha na yesu kristo agatarana wega atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũraheana tiga kũhana ta hingo ũrĩa ciĩkaga ikĩheana no nginya ciende eh, cionwo rekio na guoko gwaku kworĩo gũtikamenye kĩrĩa guoko gwaku kwa motho kũraheana. Na thutha wa mahunjio, o Mũkristo agĩa na ihinda rĩa gũkuhĩrĩria altari itheru. Akinya haha, akahakwo mũhu gĩthithi-inĩ gĩake na rũrii rwa mũtharaba. Na mbere ya mũhu ũyũ ũrehetwo kanitha-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ, he ũrĩa ũharagĩrĩrio. Mbere ndaya, Akristo metagio ngĩndũ, iria ciahũthĩrirwo kiumia kĩa ngĩndũ mwaka mũthiru, ta ũrĩa Zakaria mwarimũ wa kĩrĩra aratũtarĩria. Na ũndũ ũyũ twĩkaga o mwaka. Na mũhu ũcio tũrutaga ngĩndũ-inĩ iria cirathimagwo Palm Sunday kana kiumia kĩa ngĩndũ, ciarathimwo iria ciarathimĩtwo last year, nĩcio tũrehaga Akristo tũkametia, magatũrehera na ithuĩ tũgacina tũka prepare mũhu. Na o kĩmera gĩtiagaga mwerekera wakĩo, mwerekera wa kĩmera gĩkĩ arĩ ũrũmwe, ũhonia na werũhia wa bũrũri. Nda ũhonio mũingĩ. ũrĩa ũgũtũma hingũke ngoro yakwa kũrĩ ũrĩa ũngĩ. Menye Mũkenya ũrĩa ũngĩ ena bata wa gũkorwo Kenya na aciarĩirwo Kenya ona aciarirwo e wa kabira. Rangi ũrĩa ũhũthĩkaga kanitha-inĩ kwa ihinda rĩrĩ nĩ rangi wa papũ na ũrĩa wonanagia kwĩrira na kwĩnyihia. Ũguo nĩ kuga rĩu nĩ kahinda ga kũhera, nĩ kahinda ga thikũ iria mĩrongo ĩna Yesu arĩ werũ-inĩ Matukũ na mũthenya akĩcindana na Shaitani, ũrĩa wamũkoraga akamũgeria na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ. Father Akamiri agĩthiĩ na mbere na gũtwĩra atĩ kahinda-inĩ gaka etĩkia nĩ morĩtio kwĩhinga o na gũteithĩrĩria arĩa matehotete. Na tondũ ũngĩona nyama ũguo, ta mũthenya wa ũmũthĩ wa gatatũ na ndwagĩrĩirwo nĩ kũrĩa nyama kana gatano o gothe, hĩndĩ ĩyo nĩguo ũraigua ta ũraita mata mũno. No ningĩ-rĩ, o hamwe na ũguo, nĩ ũndũ thĩinĩ wa nyama nĩ kũrĩ thakame, na we aitire thakame, tũgakĩhinga nyama. Kwa ihinda rĩa thikũ mĩrongo ĩna kuuma ũmũthĩ, Akristiano a kanitha wa Gatoreki nĩ mambĩrĩria ihinda rĩa mahoya, ũtheri, gũteithania, na kwĩima. Rũri rũrũ rwa mũtharaba rũrĩa Akristiano thĩ yothe marĩkia kũhakwo gatatũ gaka ka mũhu nĩ kĩririkanio kĩa atĩ mĩĩrĩ itũ yaumire tĩri-inĩ na tĩri-inĩ nokuo tũgacoka, ũguo he bata wa twĩrire na twĩtĩkie injiri. Ngĩribotera Mount Kenya TV ndĩ gĩcarainĩ Gĩkambura kauntĩ ya Kiambu, njĩtagwo Mũthoni wa Wangari.